Thank you so much mwĩroreri nĩ tuoka rĩngĩ na nĩ mũthenya ũngĩ mwega na nĩtũkeneire Ngai gũkorwo twĩ haha ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ na wa gũkũmĩrĩria touching lives kama kawaida and we thank God ũmũthĩ ndĩna mũndũ mũndũ wa bigibigi Mwarimũ, Yes. how are you? Very okay. Kũhana atĩa? Niĩ nĩ kwega. Yes, Mũno mũno. gũikaire atĩa? Nĩ kwega. Ũguo ithũkio nĩ kĩĩ? Tigairwo mwĩroreri witũ haha. Mwĩrori nĩ ndakũgeithia mũno mũno makĩria. Niĩ njĩtagwo Mwarimũ Stano. Na nĩ ngenete nĩ gũkorwo haha. Thank you. Ah, atĩ ndoragia mũno na kũrĩa mĩtambo-inĩ nĩ ũrarokũrok. Mm, Ndirĩ mwaria atĩ mũno. Ona bara.

Nĩ andũ acio ndoraga kũmenya na kũmenya nginya gũ subscribe nginya channel-inĩ yaku nĩ kuga nĩ makenagia nĩ ũrĩa wĩkaga, na nĩ kuga nĩ twendete mũno ũrĩa wĩkaga. Nĩ ũrona rĩu rĩngĩ wĩ harĩa rĩngĩ arenda gũkua ngoro umĩte hakuhĩ biũ. Ũkũtanya biũ ti mbere atarĩ na tharĩ kana. O rĩrĩa ũkũigua ũguo. Reke ndige kwambie. Eh, Reke ndige kwambie ti mbere ndatigwo na tharĩ. No rĩu itakĩruta mbia gwĩka comedy. Nĩ ndagĩkĩte maũndũ maingĩ hau mbere. Ũyũ mũnene akoo ekĩte maũndũ maingĩ. Andũ aingĩ maticiaragwo manjĩtie gwĩka ũndũ ũrĩa mareka thaa ici. So, ah, ndarĩ bundi.

ndarĩ kũndũ ndarĩ shamba boy na ndiakoragwo na thayũ Nĩ tondũ mwene kuu arĩ inegene no ngai no mwega tondũ mũndũ akĩgeragĩrwo kũndũ kũingĩ na nĩ njũkĩte guo ndutĩte tũmera tũingĩ he hĩndĩ ndarĩ conductor wa mbathi cia huruma kuma 2000 na kana 201 rĩu hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ o kamũndũ kaninanini rĩu koguo

Rĩu eka ũguo atũrĩha Juma-rĩ, tũikaraga ũkorora ũmũrehete wĩra ndamũnete mbeca-rĩ, ambaga kũnjĩtia ciakwa akarĩha andũ acio angĩ. Ciakwa nĩ njigĩte tondũ no irio irĩikaraga mũciĩ ndĩrarĩa mũciĩ ndirĩ mũndũ ndĩrahe mũtu. Akamba kũnjĩtia na ngĩcokerio icio mbeca ndakorwo ĩ ngucanio.

na tũgĩgĩkenia andũ mũno mũno mũno in fact tũngĩaturĩ tũngĩaturĩ twĩna kesha ta ĩrĩa ĩkagwo ya 31st gũkĩrũgwo mwaka kanitha gwitũ kwaihũragwo andũ mokaga tene thinacara na nuthu nĩgetha mũndũ ndakage gĩtĩ nĩ ũrĩa twathekagia andũ nĩ twarutĩte thenema ĩho yetagwo yetagwo atĩa yetagwo Cel- yetagwo celebrations kamĩruta anga 1998 icio Rĩu nĩwamenya hĩndĩ ĩyo yarĩ mĩkwa ĩrĩa mĩnene ya VHS. Nĩ harĩ wĩra mũingĩ nginya rĩu ndahotaga kũmĩendia. Haya, ngĩcoka niĩ eh, ngĩamba gũtiga ũhoro wa drama na andũ. Ngathiĩ kũruta mawĩra mangĩ rĩu naci ngarũra kĩ o harĩa ndonera nĩ mĩako nĩ kĩ. Rĩu hĩndĩ ĩyo ngĩkorwo nĩndanjia kwĩruta kũhũra keyboard, koguo nĩndeterwo kũndũ ngahũrahũra keyboard ngakĩrĩhwo. ngĩũka ũguo ngĩũka ngĩũka ngĩũka ngĩũka ndingĩhota kwena maũndũ mo- mothe ĩ, tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno mũndũ akorwo ekĩte mamwe na ũndũ ngĩkĩririkana ĩ nĩ ngĩũka 206 ngĩthaka tha- thenema ĩho mbaire ona ndiyo yathire kuo no ngĩmũcaria ngĩmũcaria ngaĩ ndĩmwe ndeke andũ mamĩone ĩyo yarĩ ya video camera yetagwo Caitani karĩ ũ nĩ ndamĩtwarire matuka ma Nairobi hĩndĩ ĩyo 206 icio Na ũndũ ũrĩa funny nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wandĩhire atĩ nderagwo ndige CD ngagĩra mbeca. Kũmwe ndatigire ona ndingĩkwĩra atĩ nĩ haha. Ngĩhana ta ndakua ngoro. Tondũ we ũrenda ũthiĩ. Ndĩrenda ĩthiĩ. Em, Ngĩhana ta ndakua ngoro. Ndahana ta ndakua ngoro rĩ. em, Ngĩamba gũtiga ũhoro wa acting. Ngĩanjia kuoya ka video to occasion. Rĩu ndimenyaga kĩrĩa gĩatũma ndũngane na tũmĩeretho tũtũ twa atumia tu nĩtuo ndoya video mũno no ndakĩoya nginya birthdays na mohiki sometimes ndona ũguo ũguo ũguo ũguo ũguo rĩu gathabarĩ gakwa gokĩte ũguo Ĩĩ, rĩu nginya ngĩũka ngĩanjĩrĩria ũhoro wa rĩu kũact rĩu animation ici ira- ira- Animation. irandĩkaga thaa ici Ha? yes na animation nĩ ithiĩte wega mũno mm. na mbica nĩyo ĩtũmĩte nĩyo ĩtũmĩte ũmenyekane

ũmĩkaga atĩa kana how wokire gwĩciria atĩa ũhoro wa animation animations rĩ ciokire thutha tondũ ũrĩa ndekire rĩ ah, kĩndũ 2013 januari nĩguo ndakirire ndĩ studio guo tondũ ndigũkĩrĩte ndĩ producer wa music bado no producer wa music As a matter of fact, production ya music ĩno nĩyo ndambĩtie tene kĩndũ ta 208 na kũu ũguo. Okay. Ah, rĩu gũka ũguo rĩ, hĩndĩ ĩyo kĩheo kĩro thĩinĩ wakwa, gĩtirĩ kĩa atĩ kĩratumũka. 2013 rĩ, nĩguo ndakire ngĩciria atĩrĩrĩ, kwĩna drama atĩ nyingĩ mũno cia redio-inĩ, cia TV, cia gĩkũyũ, kwĩna comedies nyingĩ mũno, na ndĩkira ngĩciria atĩrĩrĩ, Mm, I think mwathani ũngĩndeithia rĩ no njĩke kĩndũ a bit different tondũ igũkĩenda kuga atĩ ciakwa nĩcio njega gũkĩra cia everybody else No, they are very good. Mm, thengiũ okay haya rĩu rĩ ngĩciria atĩrĩrĩ can i do something different Yes. na ngĩciria atĩrĩrĩ reke njĩke tu kaũndũ different o hanini tu Yes. ngĩciria ũhoro wa short comedies tondũ rĩu nyamũ iria njĩkaga nĩ cia two, two and a half to three minutes Yes. tondũ ndakirie ngĩona atĩrĩrĩ gega ka two to three minutes rĩ gatiboaga mũndũ ũgũtheka mũno na wende gũcokera rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ ngĩkira ngĩona well Ah, ũguo nĩguo ndambirie gwĩka Ah, ngĩthondeka kanyamũ gakwa ka mbere biũ ka audio Ah, gaka na kĩo gathiaga kahoya indo nyingĩ mũno mũno rĩu mami atũrĩre cumbĩ na tũcamũ tũnini tũngĩkorwo na karũkũ ũnjatũrĩre na atĩ ũnga- ũngahũrĩre tũnyeni kanyamũ kau ũguo rĩ

na thutha ũcio njĩkĩte tũnyamũ magana if not thousands Yes. nona koguo ngĩka tũnyamũ tũingĩ mũno mũno mũno ũndũ ũrabana nĩ atĩrĩrĩ na in fact guo nĩguo ingĩenda kwĩra andũ ona ũmũthĩ ũyũ. kĩndũ kĩrĩa ũraigua wĩna passion yake tamba ũgĩke ũtekũ expect any reward tamba ũgĩke ũte expect kũrĩhwo nĩ mũndũ kana kuonwo nĩ mũndũ kana gwĩtwo Thutha ũcio-rĩ, niĩ ndanjire gwĩtwo interview cia ma TV, ma radio station, presenters makĩanjia kũhũrĩra thimũ, "Ĩtĩ nyamũ ndaigua nĩ twakuĩ, no ũke?" You know? Koguo ndathiire ũguo, gatagatĩ-inĩ kau thutha ũcio ndarekondi ĩtĩ nyamũ magana merĩ. Ndarĩ natuo kompiuta-inĩ, itarĩ atĩ ndĩratũtwara kũ, na tũingĩ mũno, twĩ hau ũguo. na tũingĩ mũno nĩtũroni ndareka ũndaga ndathiĩ ndaingĩra gwakwa ngakena na mami na my sisters na baba magakena ngatũmĩra my friends magĩkena rĩ ngaigua ndakena mũndũ ndaigua na nĩ ndĩratũma andũ makene Yes. othe ĩ so gũkenia andũ arĩa angĩ rĩ kwaheire muoyo wa gũthiĩ na mbere mũno mũno mũno mũno am I making people happy this is making me happy too let me continue rĩu koguo thutha ũcio nĩguo ndathire Ah, na ngĩgĩtwo auditions icio ciarĩ radio station na magĩthikĩrĩria mathikĩrĩria mathikĩrĩria mathikĩrĩria mathikĩrĩria eh, magĩkĩnjĩra we nĩwe watuĩka nĩwe wahotana gatagatĩ ka andũ othe tũretĩte koguo we nĩwe twahe wĩra wa gũtũhe comedies cia mũthenya Yes. so I have a program on radio Yes. ciĩtwo thigithigi cia mwarimũ citano na nĩ cithakagwo redio-inĩ o mũthenya Yes. rĩu ndiũ kana nĩ kwenda nyambe ngũte wara nĩ mĩcoro kana nyambe nyambe nginyie hau Eh, eh, endelea, endelea.

na rĩu tondũ animations nĩ wĩra mũingĩ mũno mũno mũno mũno Irene ndiũĩ kana nĩ ũĩ ũguo animations gũthondeka nĩ wĩra mũingĩ mũno tondũ ti video yoyagwo nĩ gũcorwo icoragwo igacoka ikaheo motion igacoka ikĩgĩrwo the audio you know so this guy arĩ youtube acaragia kikuyu comedians aramangĩruta nao wĩra Rĩu eh, he ciho nda- ndekĩte comedy o icio short eh, no ciarĩ cia video camera rĩrĩa ci- akamire akũrwo ũcio rĩ na in fact ona ti mũgĩkũyũ nĩ mũmĩrĩ akĩigua ciamũkenia mũno mũno mũno mũno mũno na akĩigua no ende kũruta wĩra na this guy tondũ nĩaiguire comedy ciake cia- ciamũkenia- cia- ciakwa ciamũkenia mũno akĩnjaria mũno mũno facebook ngũcira hihi nĩ akĩmenyire nĩ niĩ akĩnyandĩkĩra messenger akĩnjĩra wetagwo niko sorry nĩ animator no wende tũrute wĩra nake no animate nyamũ cia youtube channel kana cia tv kana cia any anything kĩ- kĩ- kĩrĩa gĩothe kĩngĩendeka so anyandĩkĩra rĩ ngĩkora message akĩnyandĩkĩra namba yake ya thimũ so ngĩmũhũrĩra thimũ tũgĩcemania nairobi akĩrĩkanĩra so

na nĩ ngenaga mũno tondũ wa mafans makwa there are so many na ona nĩ njũĩ by the way kwĩ andũ aingĩ mũta subscribe na merũagĩra nyamũ ciakwa ta rĩu nĩ ta rĩu gwĩ guka akwa na cũcũ akwa acio matiũĩ ũhoro wa gũ subscribe kana kĩ but they love them and I know that tũcemanagia na andũ makanjĩra mamu witũ rĩ ndakĩingĩra YouTube ĩ no ndĩmuonagia thimũ-inĩ na nĩ endete mũno ĩ ona gũgũthikĩrĩra radio-inĩ so nĩ njũĩ there are more than a hundred no ũkorwo ona hihi nĩ andũ makinyĩte ngiri magana mũgwanja kana mirioni

Ũrathiĩ atĩ no ngũgitĩrie hihi. YouTube rĩ YouTube ti atĩ nĩ ĩrĩhaga wega kana ũru na kaũndũ kamwe ingĩenda kũgweta kegiĩ YouTube YouTube kũringanaga na content ciaku ihana atĩa nĩ cirendwo aitha tondũ ona he ka app mũndũ akĩ downloadaga ga ga kũ monitor ũrĩa mbeca iraingĩra and that will show you tondũ acio matikĩhenanagia ĩnĩ ũndũ ama ti atĩ nĩ mũndũ atĩ ũragwĩkĩra mbeca agagũtũmĩra no na nĩ system rĩu koguo rĩ app ĩyo mũndũ adownloadaga rĩ nĩ kuonagia harĩa mbeca ciaku ikinyĩte ũndũ ũrĩa ũmwe mũru mũno mũno na YouTube let me tell you one thing ndĩhana atĩ ũrĩa mũndũ akoragwo atĩ werirwo ũkarĩhwo ngiri 50 for example mũico wa mweri atĩ na ũcio ũkarĩhwo YouTube no mũhaka ũkorwo wĩ consistent na gwĩkĩra content ta rĩu he hĩndĩ ũroraga YouTube for example ukona mbeca ciaku rĩ irarĩ 40 dollars ira ugaikara ciumia igĩrĩ ũtekĩrĩte content ũgakorwo ciĩ 30 dollars rĩu kaigĩa ikũrũkaga I don't know what happens koguo kĩu nĩ kĩũndũ ingĩamba njĩre andũ tondũ andũ meciria atĩ haiya andũ aya marambĩrire mbia ciakwa this is what happens to everyone ũngĩaya gũikara ũkĩuploadaga fresh content every time every time tondũ wa mafansi maku mbeca ciaku cikaigũkũrũka cia YouTube Koguo nĩgetha ũikare na ũkĩyanaga na nĩ ũkĩa you earn good no mũhaka ũgaikara ũgĩkĩraga content njerũ YouTube every time and every time. Ta rĩu niĩ by the way twĩkĩraga content njerũ almost every day almost every day tiga rĩmwe nĩ gũkinya rĩmwe gũgakĩrema nĩ tondũ wa maũndũ na kĩ na kĩ na kĩ but ũrĩa tũkoragwo tũkĩenda nĩ gwĩkĩra content njerũ almost every day every day every day. Ona viewership ĩrambatĩra ciambatanagĩria hamwe nginya na mbeca.

Mhm. Rĩu rĩ, ningĩ kũringana na rĩrĩ, ngwĩciria ũhoro wa ũini rĩ, niĩ for example ingĩtua kuga rĩ, ũini nĩ different na comedy. Tondũ no uge rĩu comedy rĩ, ta rĩu no uge icio ciakwa ithakagwo o kanyamũ kerũ o mũthenya kũu Yes. rendio-inĩ, Yes. kau nĩ kanyamũ kerũ gatarĩ kaiguĩka. Na kũ animate nakuo rĩ, ka animate o kanyamũ kamwe kũngĩhotekeka rĩngĩ o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Rĩu kũina ndũngĩhota kũina nyĩmbo o mũthenya. Rĩu challenge hihi ya aini rĩ,

Mbere ya maũndũ mothe-rĩ, ũndũ ũmwe ingĩamba ingĩenda kwamba kwĩra yuthi, tondũ rĩu yuthi-rĩ, yuthi ngwĩciria nĩo me challenges. Nĩũĩ rĩu a- a- andũ aya akũrũ-rĩ, ta mũndũ ta baba-rĩ kana mami-rĩ, thaa ici ndangĩciria atĩ ũhoro wa gwĩka comedy ta niĩ kana kwĩrirĩria atĩ gwĩka comedy ta kana gwĩciria atĩ kwanjia kũruta nyĩmbo ta kana kũina. Yuthi-rĩ, nĩo me challenges nyingĩ mũno, na he thĩna ũmwe ũkoragwo na yuthi, tondũ nĩngĩkora andũ aingĩ mũno manjandĩkĩire kĩrĩa-inĩ, Facebook kĩrĩa-inĩ

if you're creative enough na yo ni waktaga ngora unjũre atĩrĩrĩ ndenda gũkorwo ngĩaki ngũbatara gwĩka atĩa na atĩa na atĩa tondũ ndenda kwambĩrĩria kwaki na ndenda kũgĩa na channel yakwa ya youtube eh, facebook instagram na kĩ twitter tiktok indo icio ciothe na kĩ na kĩ na kĩ ngũ guide wanyita no rĩu wanjĩra nĩ ũrĩ nyandĩkagĩra rĩ nona iria nyandĩkĩte ndĩ na nyamũ cia kĩndũ ta mĩaka ta ĩtano ĩroka itarĩ ndaci- itacirekondete thaa ici rĩ Hmm? Ndĩra. the other thing Yes. nyamũ ciakwa rĩ nĩ irĩ kategorĩ yacio tondũ kũringana na ũrĩa taga nyamũ ciakwa rĩ njĩkaga comedy ciakwa kũringana na mwĩcirĩrie wakwa muonere wakwa wa maũndũ na ũrĩa interactaga na andũ

Wow, nĩguo cia ici cia mbeũ njĩthĩ nĩ marona tondũ rĩngĩ marona ta no ĩkũrire na ma- makona rĩngĩ kwambia there is a struggle na nĩ ũraigua mwarimũ ũcio makiuga atĩ when you come to him nĩ agũkũmenta akwĩre do this you can do this Yes. akũhe advice and one thing I think young people nĩ twagaga andũ nĩ magaga rĩngĩ advice

yarĩ na subscriber ũmwe Yes. obviously ndirĩ na mbia na sub- subscribers ngiri ikũmi Eh. yambirie na ũmwe ũmwe tu nona ũmũthĩ ũyũ rĩ andũ a masubscribĩte rĩ ngwĩciria hihi na no nganjũĩ 5% yao 95% niĩ ndimoĩ nĩkĩ nĩ gũkũra kũrĩte no ningĩ korwo ndĩ mũndũ consistent Yes. na ngakorwo ndĩ mũndũ mũvumilivu ngomĩrĩria koguo rĩ kĩrĩa kĩhĩtĩirie yuthi kono njuge matirĩ ũvumilivu matiendaga gweterera nainda mendaga atĩrĩrĩ okorwo nĩ mũtĩ wa ũhanda ũmũthĩ rũciũ tue maembe it will never happen mũndũ wothe by the ndikuga atĩ ona- ona okorwo ndikĩrĩ atĩ successful ũguo thĩinĩ wa industry kana kĩrĩ but ũndũ wothe nĩ ũrĩ gathabarĩ wende kana ndwende na the earlier the better angĩkorwo nĩ ũrenda kũingĩra thĩinĩ wa usanii kana nĩ kũina kana nĩ comedy kana nĩ kĩ ambio tene ambio tene ũkũre o tene kwanja tarĩu tarĩu tarĩu wĩ mũnini tiga tani no nĩngĩkũrire

Na ndĩ mũndũ wĩ kĩyo mũno, eh, na ndĩ mũndũ mũhoreri. Eh, andũ amwe meciragia atĩrĩrĩ, ndutaga fan kũrĩa guothe ndathiĩ. Ta rĩu he mũthuri mũrata wakwa wĩrĩgĩte kũhũrĩra thimũ, na ndiakenirio nĩ kaũndũ kau mũno. Ahũrĩra thimũ akĩnjĩra atĩrĩ, Stanley, Eh, kan- kaira gakwa ke haha ĩ ka- ka- ta karutire gakomĩtĩ kamwe nĩ- nĩgagũthikĩrĩirie And I was like, ũngĩrora ta thimũ uge atĩ ndutire kana gaku atĩ wana kana ndigekĩre kabani thimũ-inĩ cuarĩ rĩu rĩ ngĩrenga thimũ ahũrĩra rĩngĩ rĩ ndiahotire gũkĩoya na ti kũremwo kana kĩ No kũigua atĩrĩrĩ nĩ ta arenda gũthakĩra atĩ ahũrĩre thimũ atĩ atĩ ndutĩre kana ake fan you know no ndĩkĩrĩ mũndũ mũgima ha the other thing nĩ atĩ ndithiaga atĩ ngĩkaga ũrĩa mbere ya maũndũ mothe rĩ I like what I do Yes. That is one thing ĩyo nĩ Yes. gũtugire nĩ passion Yes. wa kerĩ nĩ ngenagĩra ũguo njĩkaga mũno mũno mũno mũno mũno no tũtingĩcemania nawe bara hau andũ angĩ manje ũraigua mũndũ akĩruta we stanway he andũ maya mar- maraigua ũkĩo- ũk- ũk- ũkĩomarĩria ũramarĩria ũmathekie

Okorwo nĩ ndĩraririkana title ya kanyamũ kau ũguo, maũndũ mau mangĩ mothe nĩ gũ flow ma flow aga. Ndiandĩkaga kila kitu, ndandĩkaga ka line kamwe tu. Everything else flows. Ũguo in short no tuge atĩrĩrĩ, gĩkĩ nĩ kĩũndũ Ngai akũheire gĩgũteithie gĩgũikie mbere. Mm, mm, taguo no njugire ũguo. Because okorwo nĩ ta mũini-rĩ, mũini nĩ aiguaga rwĩmbo raini ĩmwe, Yes. akaigua thauti. Mhm.

Wanigũra kĩndũ kana njikia kĩndũ, and I'm like, rĩu hii surely ingĩgĩtuĩka. Nĩũĩ, arabu ndimenyaga kĩrĩa gĩtũmaga andũ aingĩ mecirie atĩrĩrĩ, wĩra wa ati-rĩ, nĩ ta woyaga mbeca thĩ. Nĩwona? Ĩti nĩnjikaraga thĩ ngakĩandĩka, ngoya time yakwa nga produce na kĩ na kĩ na kĩ, nga spush kũrĩa ndĩ spush-aga nĩgetha ikĩiguĩke na ikĩmenyeke na kĩ na kĩ na kĩ na kĩ. No ndimenyaga kĩrĩa gĩtũmaga andũ matuge atĩrĩrĩ, tondũ ta rĩu ũguo I- Irene Wamzi-rĩ, mũndũ angĩkorwo arutaga wĩra betũrũ-inĩ kana bengi kana nduka-inĩ-rĩ, ndũngĩmwĩra, ah, ndĩrona nĩũrendia nduka mũno ũgũra kĩndũ,

gũgũkenerera and on the same note Mhm. nĩ kũrĩ andũ hihi nja wa bũrũri kana o gũkũ bũrũri-inĩ mak- makoragwo mendete wĩra waku magakũ appreciate ona okorwo nĩ hihi mũndũ ndũkĩmũĩ does it happen like that niĩ rĩ hau ndĩ ndagĩtarĩ mũrata wakwa wa Kenyatta na ndiyo arutire namba ciakwa cia thimũ kũ nĩ ahũragĩra thimũ akanja star nĩ tũkwendete mũno na mũtumia akwa na ciana reke ngũikĩrie kĩndũ ũrĩa nyama na agaikia na ndekĩtie ũguo rita rĩmwe kana merĩ kana matatũ kana mana akorwo wĩ hau na nĩ wendete comedy ciakwa mama Yes. ikia kĩndũ ma ikia kĩndũ reke- reke thimũ ĩgambe ũngĩkorwo wendete mũndũ mũno rĩ Yes. nĩ kũmũcabuti mũcabuta nĩgetha athiĩ na mbere na mbatĩre nĩgetha athiĩ na mbere na gũkenia nona kũu nĩ gũgũcabuti mũndũ yes kamere kategori karĩ harĩa hihi no nĩũĩ no magĩkĩria kĩndũ angĩkorwo wĩ hau na nĩ wendete comedy ciakwa mũno mũno mũno na no wende thiĩ na mbere ngĩmũkenagia itekũhinyĩrĩrĩka